Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада Ел нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар. Волгоградта Көньяк федераль бүлгесе очрашуы узды.

Бүген юлыбыз Волгоград өлкәсенә. Биредә Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашу узды. Утырышта 2023 елга нәтиҗәләр ясалды һәм 2024 елга планнар билгеләнде. Вакыйга урынында үз хәбәрчеләребез эшләде.
Волгоград өлкәсенә булган эшлекле сәфәр истәлекле датага туры килде. Моннан 81 ел элек, 1943 елның 2 февралендә Сталинград сугышы тәмамлана. Республикабыз вәкилләре Волгоград губернаторы Андрей Бочаров белән Дон аллеясендәге мәңгелек утка чәчәкләр куйды. Сталинград сугышы 200 көн һәм төн дәвамында барган канкойгыч мәхшәр, Бөек Ватан сугышының иң мөһим һәм иң зур бәрелеше. Ул 100 мең квадрат метр мәйданга сузыла, ә Мамай курганы 1942-1943 елларда Сталинград сугышы вакытында булган каты бәрелешләр урыны. Бүген биредә Сталинград сугышы каһарманнарына Ватан, ана чакыра төп һәйкәле белән мемориаль комплекс урнашкан. Мамай курганында берничә туганнар каберлеге һәм шәхси каберләр бар. Бөтенесе 35 мең кеше күмелгән. Билгеле булганча, Сталинград өчен сугышта ТАССРдан 50 меңнән артык кеше көрәшә. Аларның 22 меңнән артыгы шушы яуда ятып кала.

Аның исеме туганнар кабере өстендәге һәйкәлгә уелды. Ул шушы җирләрдә Сталинград өчен барган сугышта һәлак булган. Кто-то один из э, мудрецов в свое время сказал, что... Соңгы солдат җирләмичә сугыш бетми дигән гыйбарә бар. Бу шул сүзләргә дәлил. Без үзебезнекеләрне ташламыйбыз, ташламадык та. Күреп торасыз, 81 елдан соң да батырларыбызны данлау дәвам итә. Инде Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашуга күчик. Ул Волгоград өлкәсе халык иҗаты үзәгендә башланып китте. Әузубилләһи минәшшәйтанирраҗиим. Бүген Волгоград өлкәсендә егерме өч мең милләттәшебез гомер кичерә, алты татар авылы бар. Халыкның милли үз аңы көчле, егерме ел дәвамында Халык сүзе дигән татар газетасы чыга. Волгоградның ике урамы Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемнәрен йөртә. Якшәмбе мәктәпләре бар, олылар һәм балалар өчен ансамбльләр эшли. Һәр ел саен Сабан туйлары өлкә дәрәҗәсендә уза. Татары населяют Волгоградскую область. Татарлар Волгоградта инде 250 елдан артык гомер кичерә, күбесе чыгышлары белән Саратау, Пенза, Ульяновск, Татарстаннан Татар оешмасы 1989 елда барлыкка килде, 10 елдан соң ул Волгоград өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте дип үзгәртелде. Адыгейдагы милләттәшләребез турында Юныс Хәйров сөйләде. Әлеге төбәктә ике татар авылы бар, Дуслык татар оешмасы 1991 елдан эшли. Хәзерге вакытта бер Ну 50 кеше актив бар. Бөтенебез тырышабыз, татар мәдәниятен күрсәтергә. Хотелось бы насчет Сабантуя тоже чтобы, потому что на территории Республики Адыгея уже 20 лет не было Сабантуя, хотелось бы чтобы провести. Ә менә Әстерхан өлкәсенең Сабан туйлар үткәрү буенча тәҗрибәсе зур, 2023 нче елда аларда узган Бөтенроссия авыл Сабантуенда

Максатыбыз, татарлыгыбызны саклау, милли үзаңны югалтмау, ди алар. Шуның өчен бездә инде бик күп эшләрне алып барабыз, балалар үзләренең телен белсеннәр. Бездә берничә мәктәптә, бер мәктәбебез даже Габдулла Тукай исемендә татарча телен беренче класстан Унберенче класска әләп рәнә башладылар. Ә Ростов өлкәсендә биш ел дәвамында татар якшәмбе мәктәбе эшли, бүген анда 35 бала белем ала. Җирле радиода татар теле дигән проект эшләгәннәр. Һәр юнәлештә дә үзебез үрнәк күрсәтергә тиеш, дигән фикердә Ростов өлкәсе вәкиле Марсель Бәдгатдинов. Ана телебезне онытып бару һәм кулланмау безнең өчен бик зур бәла. Менә бүген шушы җыелышта да, хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйе бит? Әмма да ләкин татар җәмәгатьленең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышны булса да, кәкере-мөкере булса да, оялып булса да татарча сөйләргә кирәк. Васил Габделгазович, безнең киләсе елда, менә егерме дүртенче елда Ана телләрен саклау үзәге Каюм Насыйри үзәгенең бүлекчәсе ачылырга дигән без тәкъдим белән чыкканы һәм министр артында бездә хат бар. Егерме өченче елда Азербайжанда, егерме дүртенче елда Ростовта ачабыз дигән. Моның өчен безнең татар үзәгендә бөтен мөмкинчелекләр бар. Бөтен мөмкинчелекләр бар һәм дә инде ике укытучыбыз бар. Бүгенге көндә мин хәзер монда килер алдыннан гына элемтәгә чыгып сөйләштем дә. Артка бирә башладылар. Артка бирә башладылар, чөнки, ди, шундый тәкъдимнәр бар, СНГ илләрендә күбрәк ачырга, дигән. Сездән бу турыда ярдәм сорыйсыбыз килә, әзрәк ничек бу хәлне уңай якка хәл итергә икән? Бер-берегез белән сөйләшеп, аралашып, син моны ничек эшлисең, мин абысын эшлим, менә

Волгоград өлкәсе.
Әссәләму гәләйкүм, мөхтәрәм милләттәшләребез. Яңа гасыр каналында татарлар тапшыру үзенең эшен башлап җибәрә. Төрле төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышындагы вакыйгалар белән бу атна дәвамында сезне мин Инсаф Абдулла таныштырырмын. Безнең чыгарылышта. Волгоградта татар авыллары. Бездә кружок.
Бер егерме бала йөриләр. Кайсылары әти-әни сөйли алмый иделәр. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәнмесез, исәнмесез. Уже яхшы, уже киңәндерә.
Волгоград өлкәсенә булган сәфәребезне дәвам итәбез. Бу төбәктә егерме дүрт мең милләттәшебез гомер кичерә. Алты татар авылы бар. Бүген сезне Мәләй, Кече Чапур авылларында яшәүче милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Сүз үз хәбәрчеләребезгә. Муса Җәлил дигәнге, татар халкы. Ә татар халкы дигәндә, Муса Җәлилне күз алдына китерәләр. Волгоград өлкәсенең татар авылларына сәяхәт Бөтендөнья татар конгрессының федераль бүлгләргә булган эшлекле сәфәре кысаларында оештырылды. Без хәзер Волгоград шәһәреннән 66 чакрым ераклыкта урнашкан Мәләй авылында. Биредә кунакларны мәктәп каршындагы каһарман шагыйрь Муса Җәлилгә куелган һәйкәл янында каршы алдылар. Муса Җәлилгә бюст Мәләй авылында 2021 елда ачыла. Мәләй авылы тарихы 1865 елдан, аны Пенза губерниясеннән күченеп килгән татарлар нигезли. Бүген салада бер меңнән артык кеше гомер кичерә. Авылда тормыш итәр өчен барлык шартлар да тудырылган. Мәчетләре эшли, мәктәпләре бар, әмма татар теле укытылмый, факультатив буларак кына бирелә. Балаларның да, әти-әниләрнең дә телне өйрәнүгә омтылышлары зур, ди мөгаллимнәр. Бераз генә вот начальный ниләрен бирәләр без. Мин үзем укыттым ничә ел, кружок кебек тә, факультатив иде татарского языка, культуры, истории. Но специалистлар юк.

Татар телендә сүләмиләр. Вот шуннан без тырышабыз да, садикта бездә кружок бар шундый. Касында рәтәбез сланнарны, бераз генә татарча сүләргә. Шунын өчен без ясыйбыз вот бетен затланнар өчен уеннар, уйныйбыз үзләре белән, тырышабыз татарча сүләргә. Рәтә без традицияләр татарскийларны ланнарга.
Мәләй авылын калдырып юлыбызны дәвам иттерәбез. Волгоградтан дүрт кенә чакрым ераклыктагы кече Чапур авылына. Әлеге татар саласы 1785 елда нигезләнә. Бүген биредә Казан, Пенза якларыннан булган татарларның нәсел дәвамчылары гомер итә. Авылда бер меңгә якын кеше яши, халык шәһәргә йөреп эшли, бакча тота, яшелчә үстерә. Авылда тормыш өчен барлык шартлар да тудырылган. Клуб, дәүләт бюджетында торган бик яхшы Туган як музее, татар мәдәни-этнография үзәге, китапханә эшли. Мәктәпләре генә юк. Заманында бу авылда ике белем йорты булган. Аларда 1949 елга кадәр бары тик татарча гына укытканнар. Ләкин милләттәшләребез балаларга ана телен өйрәтүнең җаен тапканнар. Бездә кружок, Сальфира Назимовна рәтәл анарны тырыша. Бер егерме бала йөриләр. Кайсылары әти-әни сөйли алмыйдылар, белмиделәр, ни зат андый әти-әни. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәнмесез, исәнмесез. Уже яхшы, уже киңәндерә. Үзебез бераз генә пусть диде инде бераз сибәлик.
Волгоград өлкәсенең һәм Түбән Идел буеның иң борынгы мәчете дә Кече Чапурда. Мәчет Екатерина II рөхсәте белән төзелгән. Төзелеш 1760 елның февралендә башланган. Мәчет бер вакытта да ябылмаган. Бөек Ватан сугышы елларында, 1942 елның 6 һәм 23 августларында алман гаскәре Кече Чапур авылын бомбага тоткан. Авыл йортлары җимерелеп, янып, юкка чыккан, әмма борынгы Аллаһ йорты исән калган. Биредә мясорубка иде. Мәчет, элекке вот биредә бөтен зыбалар, ниләр янып беттеләр дә, мечеть калды. Шкул калган. Бер шкул калган, бер вот то, что Аллах Всевышнему, мәчет калды, ни снаряд, ни бомба бирегә эләкмәде. Аллада ризык бар. Аллада рәхмәт. Бүген гыйбадәтханәнең телне, милләтне саклауга керткән өлеше дә зур. Татар теле саклаудан без җомганы да татар телендә үткәрәбез монда. Яннан инде тәрҗемә итәбез урыс теленә. Потому что күп кешеләр инде аңлап бетерми татар телен. Шуның өчен инде без инде вынуждены татар телен тәрҗемә итәбез урыс теленә. Но иң беренчедән татар телен, татар телендә сүләйбез җомганы, аннан соң инде тәрҗемә итәбез. Кече Чапур авылы Волгоград өлкәсенең мәдәни үзәге дип әйтсәк, шулай ук ялгыш булмас. Авылда даими рәвештә Волгоград өлкәсенең өлкә сабан туе уздырыла. 2014 елда Кече Чапур 5 авыл сабан туен да кабул итеп алган иде. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Волгоград өлкәсе.